Haia, croeso i Eisteddfod Amgen ac i sesiwn um, dan nawdd gwasg atebol a gwefan meddwl. Bethan Mair ydw i, dwi wedi bod yn rhan o diwydiant llyfrau ers mwy o flynyddoedd nag dwi eisiau byth ystyried. Ond dwi hefyd yn cymryd diddordeb arbennig yn y pwnc hwn, achos dwi rhywun sydd wedi dioddau o salwch meddwl ar hyd fy oes. Ges i'r pwl cyntaf pan o'n i tua 15 oed, a er mod i'n beth maen nhw'n galw'n high functioning, mae um, orbryder a uh, iselder eithaf dwys. Mae hwn yn dod yn sioc i lot o bobl pan maen nhw'n gweld fi a maen nhw'n meddwl, wel, mae hi'n llawn bywyd, mae hi'n gymeriad lliwgar, mae bywyd hi'n llawn. Mae hyn i gyd yn wir, Ond dwi hefyd ar gyffuriau ar gyfer yr iselder a dwi yn dieddol o guddio pan fyddai ddim yn iach. Felly uh, mae yna un wyneb cyhoeddus a mae yna wyneb arall sydd yn byw weithiau ar y sofa am ddyddiau bo'i gilydd. Ond dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn diffinio fi fel person. Fel dwedodd C.S. Lewis, you aren't a body, you are a soul. You have a body. Ac felly, y neidiau unigol i ni, yn neud yn gorau yn y byd. Dwi'n gobeithio bydd y sesiwn yma yn, yn help. Uh, y prif ffocws ydy llyfr addasiad um, o lyfr ardderchog Ruby Wax, um, Canllaw Pen Tenin, um, ymwybyddiaeth o falgar, sef y term braidd yn glogernaid am mindfulness yn Gymraeg. Ac felly mae ymwneud yn rhywbeth sydd yn helpu lot o bobl pan maen nhw'n teimlo gorbryder yn eu llethu nhw neu iselder yn dod amdanyn nhw fel y ci di enwog. Gyda fi ar y sesiwn yma, mae gyda fi ddau um, arbenigwr yn ei ffyrdd hollol ei hunain, sef y Doctor Dai Lloyd a Sean Jones. A dwi'n mynd i ofyn nawr i'r ddau ohonyn nhw gyflwyno hynny. A wedyn, mae Sean yn mynd i wneud sesiwn fach o fyfyrio gyda ni yn syth ar ôl iddo fe gyflwyno hynny. Felly drosodd at Dr Dai Lloyd. Uh, diolch yn fawr, Bethan. Ie, yeah, uh, Dai Lloyd dwi. Dwi wedi bod yn uh, feddyg teulu yn Abertawe ers, ers 35 o flynyddoedd tan yn ddiweddar ac hefyd dwi'n aelod o'r Senedd ym Mae Caerdydd, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd sydd wedi cyhoeddi cwpl o adolygiadau yn y blynyddoedd dwythau fewn i heriau iechyd meddwl ac hefyd dwi'n bregethwr lleyg rownd capeli De Cymru.
Ie, diolch, diolch da, diolch Bethan. Siôn dwi, uh, wy'n athro yoga a um, myfyr, myfyrdod hefyd. Um, fi wedi bod yn dysgu am rhyw pum mlynedd nawr. Um, nes i ddod o hyd i myfyrio yoga rhyw deng mlynedd yn ôl pan o'n i'n dioddef efo gorpred a lot fy hun. A fi wedi ffindo bod bywyd fi wedi hollol newid ers i fi ddechrau um, ymrwymo i wneud myfyriad pob dydd a yoga pob dydd, uh, yn arfer yn dysgu'r pethau yma. So, um, ie, yeah, fi'n mynd i arfer ni trwy dda myfyrdod bach, jyst rhyw 5 munud fach, um, jyst efo'n gilydd. Um, so, ie, yeah, gobeithio newch chi mwynhau, gobeithio newch chi cael rhyw fath o les o, o wneud y myfyrdod bach yma. So, ble bynnag ydych chi, newch chi chi'n yn gyffyrddus i ystef yma. Jyst ystef mewn rhyw ffordd sy'n gyfforddus i chi. Dyn ni yma am rhyw 5 munud. So, croeso chi wneud unrhyw symudiadau chi angen neu moyn, jyst fel bod chi'n gallu bod yn cyffyrddus yma. Ac os ych chi'n barod, croeso chi cael llyged hefyd. Newn ni ddechrau trwy jyst dod yn ymwybodol o'r corff heddi, bore yma. Pa fath o teimladau sydd yn y corff heddi? Weithiau ni'n dal mlaen i tensiwn mewn rhai llefydd yn y corff heb sylwi. Falle'r sgwydda, falle'r ysgwydda am lacio mwy, neu'r dwylo ar basedd. Dewch yn ymwybodol o'r anadl hefyd. Sut mae'r anadl heddi? Ni ddim yn trio newid yr anadl o gwbl, ond jyst ewch yn ymwybodol o'r anadl. Anadlu mewn a mas trwy'r troen, os mae yna modd i chi wneud hynny. Newn ni ddechrau wrth dod yn ymwybodol o unrhyw synau chi'n gallu clywed. Beth yw'r sŵn mwyaf bell i ffwrdd chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Falle sŵn ceir tu fas neu'r adar yn canu yn y gardd. Wedyn dewch yn ymwybodol o synau sydd bach yn agosach. Falle synau sydd tu fewn eich stafell chi. Wedyn beth yw'r sŵn agosach atoch chi, chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Falle sŵn eich anadl chi. Yn ni'n mynd i ddechrau cyfri'r anadl nawr. Felly tro nesaf chi'n anadlu mewn, cyfrwch y rhif 1. Wedyn anadlu mas, cyfrwch y rhif 2. Unwaith i chi anadlu fewn eto, cyfrwch rhif 3. Ac anadlu mas, cyfri 4. A jyst cyfri pob anadl fel yma i fyny'r rhif deg. Unwaith i chi'n gyrraedd rhif deg, dewch yn ôl i dim a dechrau cyfri eto. Felly'n syml iawn i ni'n anadlu a cyfri pob anadl. lan i deg a wedyn dod yn ôl i dim a dechrau'r broses eto. A mae'n iawn os ych chi'n colli'r cyfri neu os ych chi'n mynd ar gall rhywle. Pob tro i chi mynd ar gall neu'n callu'r cyfri, jyst dewch yn ôl i dim a dechrau'r cyfri eto. Felly'n syml iawn, anadlu a cyfri pob anadl. Cofiwch bod modd i'r corff ymlacio wrth i chi wneud hyn. Os ych chi'n mynd ar gall neu'n gallu'r cyfri, beidiwch â poeni. Jyst dewch yn ôl i dim a dechreuwch y broses eto. Mae'n iawn os mae yna meddyliau yn tynnu'ch sylw chi weithiau, neu falle bod teimladau yn tynnu'ch sylw chi. Neu falle bod syna yn tynnu'ch sylw chi. Bob tro chi'n mynd ar gall neu'n callu'r cefri, jyst dewch yn ôl i dim, dechreuwch y broses eto. Cofiwch bod modd i'r corff ymlacio wrth i chi gyfri. Cyharen y gwyneb yn gallu ymlacio sgwyddau, dwylo a'r bol. Pob tro i chi mynd ar goll neu'n colli'r cyfri, jyst dewch yn ôl i dim, dechreuwch y broses eto.

Ni'n tynnu tuag at diwedd yn amser yn y myfyrdod yma nawr. Ni'n mynd i orffen efo tri anadl dyfn. Felly trwy'r trwyn yn adlwch mewn yn ddyfn. Wedyn agor y ceg a gadael yr anadl fy mas trwy'r ceg. Ac eto, nad lun ddwfn mewn trwy'r trwyn. Ac ar y ceg y gadael yr andw fy mas. Jyst unwaith eto, nad lun mewn yn ddwfn trwy'r trwyn. Ac ar y ceg y gadael yr andw fynd mas. Wedyn yn ara bach, Croeso i chi agor y llyged a dod yn ôl mewn eich stafell. Diolch yn fawr pawb, gobeithio bod chi wedi mwynhau.
Waw, diolch yn fawr Sean, mae hwnna wedi wir wedi dimlo yn, yn wirioneddol dda. Is i ddim cwsg da iawn nithwr, ac o'n i yn becso ti'n mynd bach. Dwi'n teimlo ar ben y byd nawr, waw! Gret. mae um, pethau ni'n gallu wneud i ddod â ni nôl i'r canol fel pe bai um, yn bwysig. Ond weithiau, mae'r iselder neu'r gorbryder neu'r uh, OCD neu'r holl gasgliad yma o anwyldere sydd yn dod o dan yr ymbarel iechyd meddwl yn mynd yn drech na unigolyn a mae rhaid mynd i ofyn am help. A'r lle cyntaf, wrth gwrs, mae rhaid i chi droi yw y meddyg teulu. Um, felly, Dr Dai, mae'r cyngor llyfrau yn hyd â Gweis Cymru wedi bod wrthi yn cyhoeddi, yn addasu ac yn casglu at ei gilydd gryn nifer o lyfrau, yn ogystal mm. a, a llyfr Wax, fel wedi si. Mae yna ddasiad Cymraeg o rhesymau dros aros yn fyw, Matt Haig, um, byw gyda chi di, um, sydd yn wirioneddol uh, mm -hmm. ddefnyddio gan Matt Johnson, a roedd gen, ffordd arall, roedd gen i gyd i gan Matt Johnson, a byw gyda chi di, um, sgwennu'r ar y cyd rhwng Matthew Johnson ac Ainsley i wraig. A mae hwn yn help hefyd os ych chi'n byw gyda rhywun sydd yn dioddau. Mm. Achos dyn ni ddim pobl hawsa fi. Ond, um, dau, tas rhywun yn dod nawr atoch chi yn eich surgery, sut fyddech chi falle'n mynd ati i gyflwyno pobl i'r math yma o ddeunydd darllen? Fyddech chi'n neud hynny? Fyddech chi'n gallu um, rhagnodi neu roi presgripsiwn darllen i rywun? Ie, yeah, da ni'n gallu. Um, Wel, y beth cyntaf, wrth gwrs, ydy cael sgwrs, trafodaeth. Twod, um, un o gryfderau meddygaeth teuluol ydy, da ni tueddu fod yn nabod yn pobl ers rhai blynyddoedd. Twod, um, yn newedig uh, feddyg teulu yn yr un un ardal o Abertawe, felly dwi wedi gweld plant bach pan nes i ddechrau, mae'n nôl yn yr 80au, fe dwi'n chi'n cofio'r 80au, ond uh, dwi'n cofio nhw. Um, a, a wedyn plant bach yn, yn yr 80au, a rwan maen nhw'n deidiau ac yn neiniau, twod, a fi'n dal i'w gweld nhw. So, twod, da ni'n i'r wath o linyn cysylltiol mewn sawl un o'r teuluoedd. Ma, a mae fraint y ddeud gwir i fod yn feddyg fel yna sy'n cofio A wedyn, da ni yn naturiol yn gallu adeiladu ar yr ymwybyddiaeth naturiol yna o'r cefndir teuluol a pwy sy'n perthyn i pwy a beth sydd wedi digwydd ag ati. heb orfod gofyn y cwestiwn. Ond ie, yeah, pidio rhithro mewn i ddim byd ydy'r ydy, ydy peth cyntaf. Achos mae'n bwysig nodi bod um, uh, tod, iechyd meddwl, hynny yw gorbryder, mae'n digwydd i bawb. Na'r na peth cyntaf. Dio ddim yn abnormal felly fel y cyfryw. Tod, mae pobl yn cael ei wrdd, ond mae o'n normal. Mae ja, hanner y boblogaeth ar unrhyw adeg yn gallu cael ei effeithio gan y fath o symptomau bod yn edrych eisoes. a mae'n bwysig pwysleisio hynna, a mae pawb yn gwisgo masg um, twyd cyhoeddus ac yn cuddio'i gwir deimladau. Dim gwaniaeth um, beth ydych chi, mae'n rhaid? Um, yn, yn hermau twyd sut ydyn ni'n behafio'n gyhoeddus. Felly, sy'n eisiau mynd i deimlo'n isel neu'n byd ynglyn â, o, mae rhaid i actio'n wahanol. Da ni gyd yn actio'n wahanol yn y byd uh, cyhoeddus sydd ohoni. Felly ie, trafodaeth ddwys ydy'r ydy peth yn, yn y lle gyntaf. Ac ie, da ni'n olrhain y pethau mor mae Sean yn, yn y fyfyrdod bendigedig yna, yna'r math o beth, twyd, da ni'n, achos mae'n bwysig, twyd, da ni gyd mor brysur yn y bôn, ynddo, a mae pawb, yn, da ni'n cael yn cyflyru i rithro o gwmpas y, y lle yn gwneud bob beth o hyd, a mae pethau wedi mynd yn fwy prysur yn y blynyddoedd dwytha yma, achos da ni yn gyd yn cael ein cysylltu, dyn ni wastad ar yn ebus da stwff, dod nôl yn y dydd, oedd rhaid ti aros am lythyr i gyrraedd, dod cyn y mater, bydde fe. Ac oedd pobl dod, ddim yn disgwyl i, i fi unau fel meddyg neu fel aelod o'r cynulliad fel oedd ar y pryd, nawr aelod o'r Senedd, ond dod dwi'n mynd derbyn llythyrau wedi cael ei ysgrifennu ddim rhagor. Mae ar e-bost a mae pobl yn, derby, yn disgwyl ymateb, o fewn yr awr, o fel, fewn y funud, weithiau. Wel, ti'n pan mae nôl i'w dydd, pan oedden ni'n ysgrifennu llythyr at yn gilydd, wel, ti'n gallu gadael o fynd am gwbl wythnosau, a ti'n mynd disgwyl ateb, oedd bywyd yn llawer mwy pleserus, ac oedden ni'n ymlacio yn naturiol achos oedd ddim yn drama. A mae eisiau ni ail ddarganfod hynna, dyna beth oedd y sesiwn bendigedig na bod Sean yn, yn pwyntio allan, wrth gwrs, mae eisiau pwyllo, sefyll yn ôl. A ia, y math na drafodaeth fi'n cael y ddechrau cyn dod uh, unrhyw beth, a dod i nabod y person sydd o, o, o mlaen i well. Nid claf, person arall sydd yn gallu dioddef efo'r union beth, a dwi'n gallu dioddef ohono fy hunan fel unrhyw un arall. So, mae'n bwysig nodi hynna uh, yn rhyfeddol, achos da ni gyd yn gallu teimlo fel hyn. Wrth gwrs, mae yna wahanol raddfeidd, a pan da ni'n sôn am iselder eitha dwfn, iselder ysbryd yn y Gymraeg wrth gwrs ydy'r gair am depression, a dyna beth oedd y pwynt o ti'n neud ynglyn â tod enaid ag ysbryd ag corff ag ati. Ie, yeah, da ni ddim yn... Mae'r ma ddau beth yn gweu at ei gilydd. Tod, be da ni'n weld ydy, um, wrth gwrs, pan mae yna afiechyd corfforol gyda rhywun, mae o'n gallu rhoi sgil effeithiau meddyliol, seicolegol i ni, yn naturiol. Ac hefyd o'r ochr arall, weithiau pan mae rhywun gydag iselder, Ond chwbl, mae yna ragfarnau yng nghymdeithas yn dos yn erbyn pobl efo, efo heriau iechyd meddwl, a weithiau mae'n haws dweud wrth y meddyg teulu bod â chi rhyw boen yn rhywle. Um, pam mae'r gwir boen yn rhywbeth bod, ysbrydol, seicolegol, meddyliol, ynddi, ond da chi'n gallu ynanu'r geiriau, chi jyst yn gallu, mae yna rhyw boen yn fan hyn. a'r boen yw, falle yn yr un haid, yn sirio. Ond wrth gwrs, da ni'n mynd ar ei holi wedyn, yn neud siŵr bod e ddim rhyw gancr cuddiedig yn rhywle. Ond ti'n dod i'n abod y bobl. A felly, ie, yeah, mae eisiau cymryd pobl o ddifri yn wastadol, ond hefyd nid anghofio bod ni gyd yn gallu cael yr, yr heriau yma. Mae orffen yma, neu mi fyddai'n traddodi trwy'r bore, felly nôl at y tîm.
Wel, diolch yn fawr iawn, Dai. Mae hwnna'n help dros arbennig. Siôn, o ti'n sôn am dy brofiad di yn, yn dod at fyfyriod, um, un o'r pethau mae llyfr Ruby Wax yn, yn hannog ni wneud, yn, yn um, ymwybodol, hynny yw, defnyddio ymwybyddiaeth o falgar, mindfulness, bod yn y presennol. Um, nes i wneud um, dosbarthiadau myfyrio am, am tua chwe mis ar ôl, um, ges i ysgariad drwg iawn, a wrth gwrs, nath hwnna effeithio yn, yn wael arno oherwydd siwr ydw i beth bynnag. Um, ac oedd e wir yn help i ddod yn hunan nôl i'r canol a sylweddoli bod ni'n rhan, bod ni'n unigolion i e, ond bod ni'n rhan o rhywbeth llawer mwy. Mm. Mae pan o'n i'n neud yr chwilio am y sŵn pell, y sŵn canolig a'r sŵn agos, i ni'n cysylltu'n hunain â'r byd. A falle pan ych chi yn eich gwewyr, mae rhywun yn teimlo bod nhw'n hollol ynysig. Mae wedi bod yn gyfnod anodd dros ben dros y misoedd diwetha yma, oherwydd y cloi mawr, oherwydd dwi'n byw ar ben yn hunan. Bues i'n pedwar mis heb hyd yn oed cyffwrdd blaen bus mewn neb arall, mewn un person arall. Ond dyw hynny ddim yn naturiol. Ond, Sean, fydde ti'n gweud bod ymwybyddiaeth o falgar yn rhan o beth i ti'n neud? Um, yn amlwg, fel nath y sesiwn uh, myfyrion a ddangos, mae o wir yn bwysig, a hyd yn oed os oes rhywun ond yn gallu rhoi 5 munud. Ond beth yw dy brofiad di? Um, Ie, yeah, diolch. Ie, yeah. o'n i'n well, o'n i'n diodda lot efo gorff prydau rhyw deng mlynedd yn ôl pan o'n i'n ugeiniau cynnar fi. Um, a o'n i'n really yn edrych am rhywbeth i, i helpu, ti'n modd. O'n i wedi edrych lawr lot o ffynonellau gwahanol am um, pethau oedd yn gallu helpu. A ie, nes i ddod o hyd i, i, i, i um, chymod beth eitha fel garth neu, neu mindfulness. Um, nes i ffind o'r llyfr um, yn y dechrau. Um, a nes i jyst dechrau wneud y, y, y, y meditations yma rhyw 15 munud pob dydd. A nes i ffindio dros amser, a cyfnod eitha byr actually, nes i ffindio bod y ffordd o'n i'n teimlo di hollol dach yn newid, chi'n mynd. Uh, o'n i'n ffindio cyn neud y myfyriau oedd meddylia fi gyd dros lle, ti'n modd, oedd e'n really hawdd i mynd ar goll, oedd un meddwl yn dod am y dyfodol wedyn ni, yn hawdd yn mynd ar goll mewn gorff pryder, chi'n modd. Um, fi'n meddwl nath y, um, y myfyriad pob dydd helpu fi just i ddod nôl i'r canol fel ti'n gweud, ti'n modd, a, a mewn, mewn i'n just yn dod nôl i'r canol pob dydd, pob tro. Um, oedd e, oedd e jyst yn helpu gymaint, ti'n modd, oedd e'n helpu fi i jyst mynd ar goll llai mewn meddyliau fi, a jyst mynd ar goll llai mewn, mewn uh, iselder neu'r gorpredder. Um, a ie, yeah, mae wedi hollol trawsnewid bywyd fi i fod yn onest, chi'n modd, uh, yn neud y myfyrio yma pob dydd. A nes i rili really ymrwymo ar preth, chi'n modd, nes i rili really ymrwymo i wneud practis pob dydd a cael rŵtîn rili really daf o'r holl beth. Um, A ie, yeah, fi'n really mor ddiolchgar fod, bod fi wedi dod ar draws e, really, a bod e wedi hollol helpu fi eisiau gymaint. Um, Ie, yeah, fel ti'n gweud, jyst yn dod nôl i'r canol trwy'r amser a gwybod bod ni'n mm. rhan o rhywbeth mwy, chi'n modd. Mae'r ma ened fy yma sy'n... Wel, ni'n gallu cysylltu efo hynna, chi'n modd, a mwy ni'n cysylltu efo'r ened a beth sy'n mwy na just, just ni a'r person fy yma, efo'r corff yma, a'r problemau yma. Fi'n meddwl y mwy ni'n gallu gweld bod ni'n yeah, rhan o rhywbeth fwy, a mae hwnna'n gallu jyst rhoi gymaint o lles i ni. Um, yeah, gobeithio bod hynna'n esbonio. o, oh, diolch yn fawr, Sean. Wel, jyst i ni gael tynnu sylw pobl nôl gan bod ni wedi cael yn noddi gan atebol a gwefan meddwl ar gyfer y sesiwn yma. Baswn ni fel rhywun sydd wedi bod trwy gwrs o um, CBT, Cognitive Behaviour Therapy, dan nawdd um, Nyrsys Iechyd Meddwl Abertawe, byddwn i'n bendad yn dweud wrthych chi, os weithiau yn teimlo, wel chi'n cael y teimlad yna, fel oedd Dr Dai yn dweud, mae'n dod drosto ni gyd. Dwi e ddim mor reid oedd yn meddwl, bod chi'n wallgo neu bod chi'n mynd i fynd i wneud niwed i'ch hunan. Ond os ych chi'n ymyrryd yn gynt ac yn mynd i ofalu am eich hunan yn well, falle gallwch chi, fel pob clefyd, stopo pethau rhag mynd yn wath. Um, os ych chi fel fi yn diabetig, ych chi'n gwneud yn siŵr bod chi'n byta'n iach. os i chi fel fi, yn dioddau o iechyd meddwl, i chi'n neud yn siŵr bod chi'n trial meddwl yn iach hefyd. A mae cyfrolau fel cyfrol Ruby Wax wirioneddol wedi bod o fydd i fi. A mae'n hawdd, mae e'n ysgafn ac eto mae digon o gig i chi gael gafel yn y peth. a dyna beth dwi eisiau dweud am ym mhrofiad i bore yma. O'i ddim yn gwybod os yw dau neu Siôn eisiau dod nôl yeah. i yeah. arall.
Ie, yeah, wel, fi'n credu bod hi'n bwysig noi ar gem beth ti newydd ddeud, uh, Bethan. Um, fel dwi wedi crybwyll eisoes, mae yna ragfarn yn erbyn pobl sydd â, a, a iechyd meddwl yn y byd mawr. Mae yna ragfarn, uh, swn i'n dweud naturiol, dio ddim yn naturiol, ond mae yna ragfarn yn erbyn pobl. Newid ei pan mae'n dod i gael swydd, er enghraifft, Felly, fel meddygon teulu, da ni'n ymwybodol iawn o hynna. Dyna pam da ni'n arall gyfeirio pobl yn trio yn bendant yn y lle cynta, um, peidio presgribio cyffur os nad oes wir i angen e, achos wrth gwrs mae hynna'n dod yn wybodaeth cyhoeddus a mae ar eich records chi. ydy trafodaeth ddim o reidrwydd, uh, bod di hynna ddim yn dod uh, i mynd i'n unlla. Wedyn, fi'n berffaith hapus i arall gyfeirio pobl i lyfrau, neu fynd ar-lein, a mae CBT ar-lein yn bendigedig, achos chod i radda, beth sy'n ni'n alw yn byddygol ddim yn bwysig iawn yn nhermau iselder a sbrintiau, hynny yw, dio ddim yn ddifrifol. Um, just graddau o gor bryder a felly iselder ysbryd weddol low level. Yn fe, chod, mae CBT a chyffuria yn gweithio just cystal a'i gilydd. Hynny yw, os ddim rhagoriaeth cyffuriau dros CBT. A felly, fi yn naturiol o blaid um, pethau fel hyfforddiant meddyliol, fel mae'r llyfr ma'n dweud gan Ruby Wax, a mae'n nifer o lyfrau eraill yn dweud yr un peth. a dweud gwir. Mae e'n bosib ail hyfforddi ein meddyliau ni i, i, i feddwl yn wahanol. Twod, twod pan da ni yn uh, chydig bach yn isel, da ni'n naturiol yn, yn besimistaidd, hynny yw yn negyddol iawn, a mae hynna yn gwneud ni feddwl yn negyddol am bob beth, hyd yn oed, twod, um, pam dylsyn ni ddim, a os ddim rheswm dros hynny. Mae yna nifer o siamplau pan wyt ti'n gwneud um, CBT ar-lein ac ati, o, o bethau, dyda, dyda ti'n siopa yn, mewn rhyw arch farchnad ar ola bethau yn dod, dyda Tesco, wel, mae yna arch farchnad oedd eraill ar gael yn naturiol. Ac wyt ti, wyt ti yn siopa yn arferol a mynd lawr yr ail a jiw, wyt ti wedi hoelio dy sylw yn de ar, ar y baked beans sydd o'r flaen, dim yna. Ac, um, ac wrth gwrs, wyt ti'n gweld hen ffrind dod lawr yr un un ail, a mae hitha yntau hefyd yn syllu yn ddirfawr ac yn canolbwyntio ar beth bynnag sydd eu blaen nhw. A wyt ti'n meddwl, ti'n dweud helo, a ti'n os am byd yn digwydd. A ti'n meddwl, wel, jiw. So, os ti'n teimlo chyda bach yn negyddol ac i lawr, wyt ti'n meddwl, wel, jiw. Be dwi wedi gwneud nawr, ta, fi wedi pasat hon to, math o beth, a mae wedi gwneud ti dimlo'n wath. Ond wrth gwrs, pethau cyffredin yn digwydd yn gyffredin, dyn nhw. A be mae hyfforddiant CBT yn dweud yn yr enghraifft yna, di, wel, actually, nes nes dy ffrind di jyst ddim ddim dy weld di. So dwi ddim yn anwybyddu di. Mae eisiau ailweirio dy feddwl hynny yw yr hyfforddiant yn y llyfrau yma a llyfrau thebyg sy'n neud i feddwl, well actually, beth sy'n fwy tebyg nawr te yn, yn y sefyllfa yma? Y, y tebyg ydy, di jyst ddim wedi dy weld di. So, twyd, get on with it, fe. Nid, dio ddim ti, Dim ti, ffaith yw, nes i jyst ddim gweld ti, o'n canolbwyntio gymaint ar beth bynnag oedd y blaen i, nes i jyst ddim gweld ti. So hynny yw, o'n na ddim issue. Ond pan da ni'n teimlo'n negyddol, da ni'n gwneud bod yna'n issue, bod fi, fi rhyw, yn, yn ddiffygiol unwaith eto, neu di dimlo'n wath. Ond mae CBT yn neud i fel, well, actually, beth sy'n fwy tebygol am yn un rwan? So, a dyna sut mae CBT yn gweithio. So, mae yna nifer o bethau tebyg fel yna. Ond yn, yn y bôn, mae CBT yn neud i ail-hyfforddi, newid y ffordd wyt ti'n meddwl, hyd yn oed pan ti yn teimlo'n negyddol, mae'n ei ti aros ar hyn, aros nawr boi. Be sy'n fwy tebygol am hyn? Be sy'n fwy tebygol ydy, nath nhw just ddim gweld ti. A mae'n bwysig cofio hynna, a mae ti yn gallu ailweirio dy hunan. Mae'r meddwl yn gallu cael ei hyfforddi i feddwl yn bositif, hyd yn oed pan ti'n teimlo'n bositif dy hunan, o feddwl beth sy'n fwyaf tebygol am hynny. Wedyn, sori i fynd mlaen yn ar bwys, ond dyna di pwynt hanfodol yr hyfforddiant sydd yn y llyfr. Mae nifer o, o lyfrau tebyg ac hefyd yr hyfforddiant sydd ar-lein. A mae'n bwysig, um, fel yn dweud, yng ngoleuni y rhagfarn naturiol yn erbyn iechyd meddwl, weithiau gadw pethau'n guddiedig ar-lein er mwyn eich swydd nesaf chi, ch'mod, neu insiwrans ag ati, neu morgais ar dŷ ag ati, achos maen nhw'n gallu ysgrifennu at eich meddyg chi a dweud, wel, oes yna rhyw heriau yng nghefnder y person yma? Ac wrth gwrs, mae rhaid ni ddarllennu bod, wel, ia, felly mae yna stwff iechyd meddwl, o'n i'n meddwl, dew, So, dyna pam pwysigrwydd llyfrau, rhagnodi llyfrau, pwysigrwydd y myfyrio, yr ymwybyddiaeth ofalgar yma, meddwlgarwch yma, bod yn garedig i'n hunan, twod, cymryd amser allan o ddiwrnod prysur, bod yn garedig i'n hunan amdano. Ac hefyd, jyst rhoi amser a phwyll a cadw pethau, ond hefyd derbyn yr hyfforddiant yma sydd yn mynd ymlaen i feddwl, Mae 'na ateb arall ti'n gwybod, hyd yn oed pan ti'm yn teimlo felly. A, a pwysigrwydd hefyd, um, cyn i fi falle anghofio, ydy pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn hyn i gyd. Twod, achos um, mae arlliw ieithwedd yn bwysig hefyd. Mae yna bethau sydd yn golygu pethau chydig bach wahanol. yn dy ail iaith. Um, ie, yeah, mae'n digwydd efo dementia ag ati, ond mae'n hefyd yn digwydd efo iselder, ysbryd ag ati. Mae'n y nifer o bobl i chi esbonio i hunan yn well yn ei mamiaeth um, uh, i'r person sydd yn naturiol iaith Gymraeg. A dyna pwysigrwydd o cael y defnyddiau yma hefyd yn y Gymraeg. A mae ma rhaid i ddweud, mae'r ma, ma cyfieithiad o lyfr Ruby Wax yn arbennig yn safon y Gymraeg. Mae'n hawdd iawn i'w ddarllen yn y Gymraeg. Weithiau mae'r cyfieithiadau yn gallu bod um, yn glogyrnaidd hefyd, ond na, mae hwn yn, yn hawdd iawn i'w ddarllen. Felly, um, eto, mwydro ymlaen, fel da ni fyddygon teulu, wel, a gwleidyddion, I suppose, yn gallu wneud, ond yn y bôn, twod, da ni gyd fewn yn y brwydr yma, efo'n gilydd, twod, a mae eisiau rhyw deimlad um, cymunedol, achos newedig efo'r pandemig, mae yna fel tu newydd grybwyll, da ni gyd wedi ynysu ag ati, ac wrth gwrs, da ni yn anifeiliaid cymdeithasol naturiol, twod, a wedyn mae bod uh, wedi cael yn ynysu, um, achos neth y pwyllgor iechyd drwy ddwy flynedd yn ôl, mae'n gynnychu adroddiad, a unigrwydd a emblemau fel Israel yr Ysbryd a mwy o hunanladdiad ac ati. Um, achos, ia, yeah, anifeiliaid cymdeithasol, da ni, a weithiau dy'r gael bod ffôn yn mynd i wneud i yn ddigon, de, mae rhaid ni gyffwrdd, fel ti'n dweud, mae rhaid ni gyffwrdd o'r arall, ond yn absenoldeb hynny, mae uh, gael bod ffôn yn well na dim gael bod ffôn. Neu adael yna.
Diolch, diolch o galon, Dai. Diolch o galon. Sean, os rhywbeth gyda ti ychwanegu cyn bod ni'n dod ar sesiwn i ben? Dys i wedi o'n i'n, ie, hollol cytuno efo popeth oedd wedodd dau ynglyn â rewire o'r meddyliau yma, chi mo. Fi'n meddwl bod hynna'n darn rydw i anatod o, o, o dod dros da corpredr. Hefyd i wedi bod, um, fi'n meddwl mae lot o gorpredr yn byw yn y corff, chi'n modd, yn aml pobl sydd efo gorff pryder, maen nhw'n teimlo lot o tensiwn yn y corff, a mae pethau fel yoga yn gallu bod yn wych i helpu jyst i ddysgu neu ddysgu pobl sut i ymlacio mwy, achos fi'n meddwl os chi'n dioddef o gorff pryder neu stres neu iselder hefyd, mae yna lot o tensiwn yn y corff, a mae yna'n gallu achosi siwgament o problemau meddygol hefyd. A di si wei, mae yna, ie, yeah, fi di ffind o siwgament o help um, o, o dachrau wneud yoga yn aml, achos mae yna unrhyw beth mae fe'n ma fe dysgu ni sydd wedi rili really ymlacio, fi'n meddwl, yn dyfn. A i pobl sydd efo gorff pryder, mae dysgu sydd wedi ymlacio a bod bach yn mwy ymlaciedig um, yn gallu helpu sydd gymaint, fi'n meddwl. Felly, um, yeah. Ie, yeah, diolch. Diolch fawr iawn i chi gyd. Un o'r brawddegau nath aros gyda fi o'r cwrs CBT nes i oedd nid chi yw eich meddyliau. A ma modd i chi oresgyn beth i chi'n meddwl a wneud eich hunan yn, yn iachach. Um, falle bod ni'n gorfod byw gyda rhai o'r cyflyrau yma am byth. A mae hwnna'n iawn. I ni'n gallu cael hmm. bywyd llawn, cyfoethog, gwerth chweil, a ni'n gallu gwneud cyfraniad mawr i'n cymuned a'n cymdeithas. A mae pethau fel llyfr Ruby Wax a pethau yma yn help. Ac felly, peidiwch â dioddef yn dawel, mae yna ddigon o bobl sydd yn mynd i allu rhoi cymorth ymarferol ac ysbrydol i chi. A diolch yn fawr iawn, Dai a Siôn, am eich cyfraniadau gwych chi bore yma. Dwi'n wirioneddol wedi cael bydd.